Polşa döwletinden hemmäňize salam dostlar gowmy ýagdaýlaryňyz? Dostlar biziň bu günki wideomyz Polşa döwletindäki iş ýagdaýlary hakda boljak dostlar. Köp ildeşlerimiz müşderi bolmazdan öň dokument tabşyrmazdan öň soraýarlar näli işjeňiz bar iş ýagdaýlary näli näçe sagat şu wideoda hemme zat görkeziljek dostlar. Wideonyň soňunda işleýän müşderilerimiziň işleýän ýerleri hakda-da görkeziljek. Dostlar Tekem Visa kompaniýasy öz müşderilerini ýörite Polşa döwletine geldikden soňra garşy alýar we firma ýerleşdirýär. Firma ýerleşdirdikden soňra bizlik iş bitýär bärde dostlar. Ondan firmanyň özi siz bilen gürrüňdeşip geçýär işe başlamarkaň. Olar size hemme zady giňişleýin düşündirjek, öňüňizde iş wakansiýalary görkezjek, goýjak öňüňize. Iş wakansiýalary diýerken sklad, zawod, fabrika, önümçilik liniýada durmak hemme zat giňişleýin size aýdylyp geçjek dostlar şo taýdan. Ondan soň siziň öz razylygyňyz boýunça şol işde işlejek diýseňiz, şo taýyk işe ýerleşdirilýär. Onda-da ýerleşdirilýän işde-de mysal üçin üç smen bolup bilýär, sekiz sagatdan ýa iki smen bolup bilýär, ýediden ýedä ýa on birden on bire. Şu şekilde hemme zat size giňişleýin düşündirýärler. Iş sagatlary hakda, iş ýagdaýlary hakda. Mysal üçin ýerleşýän işiňize görä altynjy gün hem işlemäge mümkinçiligiňiz bolup bilýär. Dostlar, şondan soňra siz bilen ýörite kontrakt baglanyşylýar we ýörite sizi ýatak jaýyňyza ýerleşdirilýär. Geçen saparky wideomda, vlog wideomda size ýatak jaý hakda giňişleýin görkezip geçipdim dostlar. Ondan soňra işe başlajaksyňyz. Iş ýagdaýlary gowy. Şu wagt müşderilerimiz işläp böler. Žal bedenoklar, nesip bolsa täze ýyldan soň iki müň ýigrimi bäşinji ýylda ýörite her sagatda mysal üçin ýigrimi, ýigrimi iki zloda ýa ýigrimi üç zloda işläp gören bolsa hemmesine göteriljek dostlar. Ýigrimi bäş ýigrimi bäş zlot boljak sagatda, sagatda otuz zlot bolup bilýär. Eger ýigrimi alty ýaşamadyk bolsaňyz dostlar, siz üçin ýörite uly mümkinçilikler bar. Polşa işe geldikden soňra, Ýuriý Tüze student dokument düzedip, iş wiza bilen geldikden soňra student dokument düzedip, şonuň bilen firmada ýokary derejede aýlyk almaga mümkinçilikleriňiz bar, normal alynýan aýlykdan dostlar. Mundan daşarda ýörite aýlyklygyňyza premiýa berilýär, eger işleýän işiňde senden žalba gelmese, edýän işiňi dogry düzgün şekilde etseň ýörite Aýda size aýlymyza premiýa goşulyp berilýär dostlar. Şu şekilde şu wagtky ýagdaýda 2,5 3000 dollara golaý aýlyk alyp oturan student dokument bilen ideshimiz hem bar dostlar. Ýöne sorag bermegim mümkin, normal baranlar näçe aýlyk alýar? Olar hem dostlar işleýän sagadyna görä. Müň ýarym dollar alýanam bar, müň ýedi ýüz dollar alýanam bar, şu şekilde müň iki ýüz alýanam bar. Ýöne galanam siziň işleýän işiňize bagly. Iş görnüşlerimiz hem şu taýda size görkezip geçjek dostlar. Dostlar, ine görşüňiz ýaly iş görnüşlerimiz şul ýaly skladyň içinde, uly sklad içinde iş görnüşleri gaty kän. Gyşda içi ýyly boljak, tomusda içi salkyn boljak dostlar. Görşüňiz ýaly, her kimiň öz bärde edýän işi bar, işe baraňyzda hemme zady öwretjekler, düşündirjekler, hiç hili işlerde kynçylyk ýok dostlar. Görşüňiz ýaly ine, korobkalar bar, şoňa towarlary ýörite goýýarlar, upakowka edýärler, kod okadýarlar dostlar. Bärde är-aýal bolan ýagdaýyňyzda hem bir ýerde işläp bilýäňiz dostlar. Ýörite aýallar üçin hem bärde gowy işlerimiz bar. Ine görşüňiz ýaly nakleýka ýemleýärler, kod okadýarlar, upakowka edýärler dostlar. Erkek adamlar üçin hem gowy işlerimiz bar dostlar. Hiç ýeli agyr işleri ýok. Ýörite tehnologiýa işleri dostlar bu taýda. Görşüňiz ýaly ýüki alýarlar, maşyna ýükleýärler şu şekilde. Ýörite wagtly wagtynda nahara çykylýan wagtlar bar. işlenýän wagtlary bar. Ýörite ýoluňyza çenli gatnaşjaklar dostlar. Dostlar görşüňiz ýaly siz üçin ýörite şu wagt iş widjalaryny görkezip geçdik. Iş ýagdaýlary hakda dostlar. Ýene işden daşary işlemek isleseňiz ýa-da mysal üçin taksiçilik etmek isleseňiz ýa dostawka etmek isleseňiz eliňizde prawaňyz bar bolsa arkaýyn edip bilýäňiz dostlar. Onda näme dostlar indiki wideolarda görüşýänçäk kommentariýada Polşa döwleti hakda gyzyklanýan zadyňyz bolsa arkaýyn belläp geçip gidip bilersiňiz. Sag boluň görüşýänçäk.